Дорооболорун күндү доҕотторум. Мин бүгүн урукку үлэлээбит сылларбыттан Саамай-саамай эдэр сааһым үлэм саҥа саҕаламмыт кэмин ахтан ааһыахпын баҕарабын. Тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уһуллаахха первая оскуоланы бүтэрээт үөрэммит оскуола алын кылаастарга физкультура учууталынан үлэҕэ киирбитим. Ол кэмтэн оскуоланы бүтэрбиппит биэһон сыл ааста. Сыллар хонуктар түргэнник ааһаллар. Уже биһиги һааһырыы бэлиэтигэр кэлэн олорор дьоммут ону ол кэмнээҕи Ньурба туһунан Үлэлээбит бииргэ алтыспыт дьоммун ахтан санаан ааһыам этэ холобур тыһыынча тоҕус сүүс хектон биир сыллаахха Биһиэхэ Ньурбаҕа Николай Иванович Харитонов тиийэн кэлбитэ. Кэллэ кэлээт аһара тэрээһин бэрээһин бөҕө киһи эбит этэ онон нуучалыы эттэххэ аһара мобильнай коммуникабельнай уонна хаҥалыы термининэн эттэххэ продвинуто киһэбит этэ. Оннук үрдээх дьоннору кытта Ньурба таһымнаах дьоннорун кытта үлэлээн ааспыппыттан киэн туттабын. Николай Ивановичи Ол хаас ыам ыйыгар пионер күнүгэр ойуун үрдээн пионерскай слет ыыппыта. Ол слетка биһиги первый оскуолата хэт уон оҕону илдьэ сылдьыыппыт. Ол хэт уон оҕону бэйи элбэҕэ. Онон Наталья Ксенофонтовналыын иккиэн Халайан бэрийэн араас күрэхтэһиилэргэ кытыннаран, дьэ Горин барабаан тыаһа Ленин площадыгар ол уонна Сергей Васильев пааркатыгар сүрдээх өрө көтөҕүллүүлээхтик барбыта ол пионерскай слётка. Ол онно хаамыһа өйдөөбүтүм диэн Николай Иванович хара пылаастаах, береттээх, чэ, уһун пылаастаах курдук саныым, баар курка буолу, ол онно хаамыы-иһиимии тэрээһин, бэрээһин бөҕө дьөһүрдээх курдук паайы киһи эбит этэ. Фидель Кастроҕа холуохпун, Фидель Кастро курдук бытыга эрэ суох этэ Онтон дальше тыһыынча тоҕус сүүс ол хэт уон биир сыл күһүнүгэр хаһыаттан аахпытым Ньурба уоттара диэн литературнай түмсүү тэриллибит этэ. Ол кэмҥэ мин отой ол эйгэттэн ыраахпын аҥаардас спордунан эрэ олорор киһитин. Ол гынан баран кулууптарга кулуупка ырдыкааҕа араас буолар тэрээһиннэргэ дьэ көтүппэккэ сылдьааччыбын. Ол онно Николай Иванович тэрээһининэн Ньурба уоттара литературнай түмсүү тэриллибитигэр кини ыҥыртаан улахан суруйааччыларга кэлбиттэрэ. Киэһэ Ырдыкааҕа сэттэ чаастан мылтыы иһимиллибит дьон Ньурба дьонун ортотугар тэрээһин буолбута. Дьэ хаамыы интэриэһинэйэ түүн уон иккигэ биирдэ диэбитигэр кэлбит. Ол оннук өрө көтөҕүл илиилээх тэрээһин этэ. Күннүк ууластыырабы көрдөһөннөр олоҥхолоон, оһуокайдаан, дьэ ол оннук улахан таһымнаах биэчэр буолбута. Ол кэнниттэн Кэлин Эмэн Бөтүрүөс миигин редакцияҕа ыҥыран туох фото фотокорреспонденынан ыҥырбыта, ол онно үлэҕэ киирбитим уонна дьэ ото билсибитим. Онно Николай Иванович баар этэ. Информация иин диэн хатаа суруйбат киһиэхэ дьэ мин бу Римаҕа информация хайдах суруллуохтааҕын үөрэтиэм диэн бу хаһыат нөҥүө хайдах суруйбут информацияларын көрдөртөөн быһааран дьэ ити курдук мин литературнай эйгэҕэ сыстан Ксенофонт Дмитриевиһы Сэмэн Бөтүрүөбүһү Николай Ивановиһы кытта бэйэм кэммэр таһымнаах дьоннору кытта үлэлээбиппиттэн наһаа үөрэбин уонна кинилэртэн билиибин ханаттан дьон эйгэтигэр хайдах алтыһан сылдьарга үөрэнэн элбэхтик командировкалар киирэн сылдьан үүнэн хайдан аадьы барбытым. Николай Иванович коммуникабельнай диэтэххэ кини дьону кэргэни кытта наһаа уопсай тылы була аан бастаан көрдөххө налыччы курдук оморон дьэ туспа ураты энергиялаах дьэ Ньурбабын дэппит киһи этэ били Кеснокон Дмитриевич ты эттэххэ Ньурбала Налыччыбаайа курдуктар даҕаны эмискэ уҥа хаҥас хардыылаан ылаттыыллар диэбит курдук Николай Иванович эмиэ оннук киһи этэ уон баран отой һүнньүн отой уһуктубакка поэзияны, литератураны өрө туппут киһи этэ. Дьэ, сырдык төбөлөөх киһи диэтэххэ, кини ровно онно сап түбэһэр. Продвинутай диэн тылы билигин ити аҕыйах сыллааҕыта аһара тутта сылдьыбыттара Николай Иванович дьэ оннук киһи этэ. Продвинутай туох даҕаны иннин-кэннин быһаарынан кэлин кэлиитигэр туох дьоннору түмэ тардан бэйэтэ ити Куотяттан төрүттээх буолан Антоновкаларга хатыҥ сыһыы быыһыгар наһаа үчүгэй даача туттубута саха балаҕаннаах иин онон ол онно Биирэмит оскуола оҕото Антоновкалар сылдьыбыт кэпсээнин ипсибит буолуохтаахтар. Ровно чай у Чертова курдук чай у Харитонова диэн кини литературнай эйгэ оҕону киллэрэригэр улахан боростуойдугар эртэххэ күүс-көмө буолан кинитэ суох ньурба тэрээһинэ бэрээһинэ барбат курдук этэ тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон аҕыс сыллаахха нууча литературатын күннэрэ буолбуттарыгар иркутскка суруйааччылар кэлбиттэрэ ол онно кэлбиттэригэр кини ол кэмҥэ Ньурба вальсын суруйаһа дии буолан хайда эрэ эмиэ халыйаһа дии кэмэ буолан туох райкомпартиялар чэ аһара оннук били өрөҥкөйдөөмө диэбит курдук буолта ол баран ол убайбыт Николай Иванович ити хоһоонун подстрочник оҥоро оххон Иркутскай тайаатыгар ити нуучалыы быарыатын переводто тоххубута уонна арахсар ол делегацияны кытта арахсар кэммитигэр Ленин площадыгар ровно киэһэ Күн киириитэ Розалия Никаноровна Слепцова бу Ньурба Байшин нуучалыы ыллаабыта. Дьэ онно наһаа да үчүгэй, наһаа да кэрэ киэһэ этэ. Оннук. Онон Ити курдук Николай Ивановичпын ахтан ааһабын дьэ били боросту эттэххэ үйэҕэ биирдэ төлүүр киһи диэбит курдук ээ ити хас биирдии Ньурба киһитэ уникальнай. Бары Ньурбабыт туһугар диэн үлэлиибит, хамныыбыт. Ол дьоннортон хаамай уһулучааллаахтара сэрии кэмин тулаайаҕа Николай Иванович Харитонов Араҥастаах диэр дуомун оҕото суолун бэйэтэ тыырынан Дьокуускайдааҕы педучилище Благовещенскай пединститутун бүтэрбит. Оннук сүрдээх оһуобан оһуобай киһи олорон ааспыта